Wel, a fi a chi am daith fach rownd yr ardd i ddechrau gyda i. Tu ôl i fi, y shed oll bwysig, a tu ôl i fi fy nhw, uh, tu gwydr sydd felly'n fwy pwysig. Um, I gyd, mae dy fi rhyw 1, 2, 3, 4, 5, 6 o weliau. O fi'n mynd i cynllunio beth sy'n mynd ble leni, ond fi'n credu falle bod digon amser dy fi ar y nwylo i allu wneud ni leni, ond um, ie, yeah, dyma'r dyma ardd yn ei, yn ei gogoniant. Reit, fi'n mynd i rannu dych chi dros yr wythnosau nesaf, gobeithio bod dim ots dych chi be fydda i'n neud dy'r amser sy'n ar y nwylo i. Uh, fi'n mynd i wneud tyn bach mwy o rhywbeth sy'n uh, sy wedi bod yn, yn ddiddordeb mawr i fi es blynydde, sef garddio. Uh, a heddi, fi'n mynd i bod, mynd i fod yn plannu um, hade ffa yn yr ardd, mae peth dyfu mewn potiau eisiwys, lot. Uh, rai o ryw dair blynedd yn ôl, ffyndes i mynd i hen bacin yw reina, gobeithio down nhw. Os na, mae rhaid i fi blannu yn y gwely ma. Wedyn ni, uh, heddi, dyma be fyddai wneud yw uh, plannu, um, plannu hade ffa yn y gwely ma. Mae eisiau paratoi'r gwely gyntaf.

bod y pridd mor fan, uh, cymaint fel blawd y gallai gael e. Dwi'n mynd bwysig am dy ffa, achos maen nhw'n eitha, um, eitha twff, maen nhw'n tryfu trwy unrhyw beth, ond uh, mae eisiau rhai um, pob cyfle allai iddyn nhw gael tyfu yn yr achos cynta. Felly bod e'n swnio'n rhywbeth amlwg iawn, ond synnech chi pwy mor rwydd Mae rhywun yn colli resi o hade heb roi'r ffyn bach 'ma i atgoffa'i hunan o ble maen nhw. Wps. Nes i newid hwnna. I'r garddwyr profiadol yn eich plith, falle bod hwn yn eich taro fel gwely bach i gymaint o hade. Y gwir yw, mae'n siŵr o fynd yn wely mwy yn y pen draw, o- os 'y fi'n gweud. gweld bod y planhigion bach yn ormod o dyrfa, fe wna i deneuo peth arnyn nhw a'u plannu nhw rhywle arall wedyn. Bydda i'n plannu'r ffa, rhyw ddwy fodfedd o ddyfnder yn y pridd a rhyw bedair modfedd ar wahân. Er bod y compost sydd yn gompost i fi wedi creu'n hunan o wastraff gardd ar hyd y blynydde yn ddigon cyfoethog i dyfu'r ffa, wi'n lico roi rhyw help llaw i'r hade trwy roi rhyw rhyw dymed bach o wrtaith.

yw, uh, yw sgrifennu ar ddarn bach o blastig i ddangos a roi yn y gwely i ddangos beth sy'n na, rhag ofyn bod fi'n angofio, ynddo fe. Na beth yw job heddi yw uh, rhoi peth letys i dyfu. Na gyd sydd 'da fi yn y pot 'ma yw uh, lanidfynna o hen bolystyrene iddo fe gael draeno ac i byd o gosaffu gormod o gompost a wedyn ni just compost o'r bag. Uh, Sym eisiau hwnna, rydym mae hwnna'n rhy gyfoethog mewn ffordd, ond na, na beth o dyfu, wedyn ni, mae'n hen ddigon da. Wi'n plannu nhw'n weddol agos i ddechrau gyda'i achos uh, byddai'n tyneio nhw wedyn ni. Os allai agor y pacyn.

Ond... Mae hwnna'n iawn, fi'n credu. Bydd sawl planigyn mewn hwnna. Mae'r amser ma o'r flwyddyn i'r garddwr yn un sy'n llawn addewid cyffroes o'r hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn, ac mae'r prysurdeb sydyn yn dod fel tipyn o sioc ar ôl misoedd diog y gaeaf. Y jobyn nesa yw plannu'r garlleg. Mae'r gwely, fi wedi paratoi'r gwely ers sbel fach. 'Na gyd sydd eisiau fi wneud nawr yw rhoi bach o wrtaith a wedyn i plannu'r bylbiau i hunain. Fe welwch chi bod fi wedi creu rhyw bante bach yn y gwely i ddangos i le mae'r hadau, y clofe, i'w plannu. Mae gofyn bod yn eitha dethol wrth blannu garlleg a dim ond defnyddio'r yy y hade tewa mwya iach i golwg. Yym Mae eisiau twli i'r rhai sy'n edrych tipyn bach yn wantan neu'n dene, neu, neu falle'n edrych fel sy'n nhw wedi dechrau pwdri. Reit, 'na gyd i fi 'di neud fynna yw twli nhw yn fras i le ma' nhw'n mynd i gael 'u plannu, 'u claddu, a 'na be' fi'n mynd i neud nawr. Mae gofyn plannu garlleg yn ddwfn, rhyw fodfedd a hanner, dwy fodfedd yn y pridd. Mae gofyn hefyd i plannu a'u penoles a lawr. Os cewn nhw 'u plannu ben i waered, dyfan nhw byth. So, droiai hwn fan hyn nawr. Fel bod fi ddim yn colli, colli nabod ar y garlleg ma. Rhaid na diwetha nhw mewn. Maen nhw'n hwyr yn mynd mewn le ni. Uh, fel arfer, fi'n licio rhoi tymach o rew iddyn nhw uh, yn ystod y geia. Maen nhw'n gweud bod hwnna'n hollti'r uh, hollti uh, hedyn yn wahanol rannau wedyn i greu'r bylben. Sa'n siŵr, wedi cael llwyddiant yn plannu nhw'n mor hwyr a hyn o'r blaen, wedi wedi wir yn becso. Na ni. Dyma fod jiws bywyd amdani nawr.